Waan gootu hiyyummaa dhoyfadhu haga namuu dureessa si sehu takka hin bololin hin xoophin bareedumsi keetii fi midhaagumni kan kee as keessa jira hiyyummaa dhoyfadhu haga namuu dureessa si sehu takka dallansuu dhoyfadhu haga namuu nama hin dallanne si sehu takka ofitti gad dhooggi.

hiyyummaa sitti jirtu, ka gadi madeessitee carqii sirratti fixxee achi gad buutee qaama kee fixxe ofitti dhoysi. Haga namuu nama birriin harka jirtu nama doolaara quufe siin jedhu takka. Fuundura da'iifaatitti quwwaa kee irraan haasahin. Laa tatahaddath an quwwatika amaama da'iif. Warra Rabbi isa caccabse, warra Rabbi isa butuche. Warra Rabbi gad isa qabe, wal keessa uume Rabbiin keenna barruu, quwwaa kee isa duratti hin haasahin, itti dhagayamaa isa shuukaneessaa ni jirta. Laa tatahaddath an sa'aadatika amaama ta'iis, qananii kan kee, midhaaguma kan kee, bal'inna niitiin, bal'inna ilmoon, bal'inna alaa manaan keessa jirtu warra Rabbi kana isa dhabsiise biratti hin haasahin, of qabi.

Mucaa kiyya akkasi, Abdalla ka akkasi, Abdurrahman ka akkasi, Labiibaan ta akkasi, Labiib ka akkasi jettee nama masayne biratti hin haasahin. Hin shuukaneessitaani. Hawwii ilmoo qaba. Dheebu ilmoo qaba. Homaa irraa hin baane. Atii waa irraa baate ilmoolee tantee irra hin haasahin. Fuundura nama maseenetitti. Laa tatahaddath an waalidika amaama yatiim. Aabboo kee irra hin haasahin nama abbaa hin qabne, ka abbaa ambaa abbaa godhate biratti.

Sodaa Rabbii keetii irraa ka mataa ol hin qabanne Rabbi si godha, ka yoo gartee mu'mintoota keessa quftu baallii tantee isaanii aftu Rabbi si godha, ka nama diinaa kanatti diinome bira yoo dhuftu quwwaan kan kee mul'atu Rabbi si taasisa. Utruk fuduula al-kalaam tuwaffaq lil-hikmaa Haasawa gartee tinin haajaan itti hin jirre gati, dhiisi, hikmaa Rabbi si keessa walitti qaba. Utruk fuduula xa'aam tuwaffaq lil'ibaada Garbuu ofitti guuttee kullii bootaa garaa keetii midhaan qabatee cufuu irraa fagaadhu Hiree ibaadaa Rabbi hiree tee godha Golgola halkanii sobatuu raftee kakaatee Rabbitti boottu Rabbi si waffaqa Garbuu dhaan macaree tan tee hin cufin

Anuu eybii qaba jedhee nu xabi'aa keennarraa teenna ta kormaa gaalaa fe'aan seensiftu hin agarru. Ta ambaa ta jibriin hin seenne argina eybii. Ta ambaa ta jibriin hin seenne qaawwa lilmoo hin geenne isii dubbanna teenna kormaa gaalaattu fe'aan seena ammoo eybii.

Ka ambatti oole hin dubbatini. Ebalu ebalu mana ijaarate, ebalu ebalu bar makiinaalle bite, biyyi amba danu achi geette, ebalulle achi gahe, kan sunille akkas tahe, sun sunille akkas tahe. Isa hin laalini, waan Rabbi sii tahe ayi deebi'ii laali. Tola Rabbiittu si bira jira je'a Rasuul, Ulama'ni hikmaa wayta kaa'u. Rasuulli keennalle aleyhi salaatu wa salaam yoo gartee darajaa namni itti gahe, nama malkiin si caale, ka horiin si caale ka argitu taate, ayi deebi'iitii Waan Rabbi sii tahe ka si bira jiru xiinxalli. Wadhaalika ajdaru allaa tazdaru nicmata Allaahi calaykum. Ka ambaatii miti, ay deebitee ka Rabbi sii tahe of biratti laalutu ni'maa Rabbiitii galata galchutti haqiiqa jedha Rasuulli keenna, alayhi as-salaatu was-salaam. Fa inna maa cindaka min karami Allaah, wanni Rabbi sii tahe ka si bira jiru arjummaa Rabbii keennaati. Wa maa laysa cindaka min hikmati Allaah, waan sii hin tahin Rabbiin ka si bira gahee hin jirre hikmaa ofiitii ka ofii bichaa beekuuf Rabbi sirraa hambise. Hedduu namaa nama gannaa bona xaaru, dhoqqee fi dhukkeedhaan ka hireen harka isaan buune argitan moo hin agarre? Nama sobatuu daddalagee duniyaan ofii of daladee itti galtu hoo argitan moo hin agarre? Ka horii Rabbi irraa qabe kana hikmaa Rabbi isa dhabsiiseef Rabbi bichatu beeka. Osoo horiin sun bira dhufe isiidhaan halkan rafa. Osoo horiin sun bira dhufe isiin jum'aa dhaba. Osoo horiin sun bira dhufe isiin jamaa'aa dhaba. Isii guuratee akka gaafa Bal'aam binu Ba'uura'aa danqaratti dhabata yaa Rabbi isaa beeka. Hikmaadhaaf Rabbi irraa qaba. Nama isiin isa hin shaagalle ammoo dhaqii bira qubadhu jedhaan Rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aalaa. Nama duniyaan hin shaagalamne tahee isin mara Rabbi dheebuu haa baasu. Isin mara nama dheebuu bahe rabbi isin haa taasisu hikma rabbi isin haa waffaqu rabbi isin haa waffaqu tartiiba rabbi isinitti haa godhu kaayoon teessan tartiiba haa godhattu nama tartiiba hin godhanne ka gommaan baabura isaa karaa irraa bahee qiletti taree miti nama tartiiba qabu ka daandii nabiin keenna isaa godhe irra deemu rabbi isin haa taasisu ikhwaani man kaana fii ni'matin walam yashkur kharaja minhaa walam yash'ur

Xiqqoma xiqqoon Xiqqoma xiqqoon Fincaan nurraa cophe Ajaa wal keessa deemna Namni kee fincaan hin qabatin Osoo Rabbi nuun jedhe Biyya na Ajaa wal keessa hin deemna Tole Hafuurri sirraa hin citin yoo Rabbi jedhe Subhaanallah Tole Tartiibuma mara nutti godhee Rabbiin keenna Dubartirraa hanfalummaa dhiirummaa dhiirarraa dhiirummaa osoo Rabbi fuudhe hoo Ka mucayyoo warra ebaluu biraa galte san yoo jedhan saffaa hin dhufaa namni Subhaan Allah Yaa jama'aa Rabbi haa sodaannu jalla wa alaa Nama shantu fuudhe Shananuu jihaa wallaale osoo jedhanii dubartiin saniif namarraa galte amba keessa hin deemti Subhaan Allah Aleynaa an nattaqillaaha subhaana Tola Rabbi nutti oole Galata Rabbii haa galchinu akka Rabbi nurraa hin muyne hin mulqine Yaa Rabbi tola nutti oolte taafe nuu dabali Kana galataa yaa Rabbi keennao nama